Waleýkim, hormatly watandaşlar, dostlar, doganlar! Şu günki temamyzyň ady Türkmenistan, halk, azatlyk, diktatura we regiondaky täsirler. Türkmenistanky Türkmenistandaky häkimiýet we ykdysady krizis ýetjek derejesine ýetdi. Mesele gutardy. Türkmen halky işsiz, aýlyk-günlüksiz kösenýär. il ölüm-ýitim, günäsiz türme tussaglygy türkmen jemgyýetini, jemgyýetini deňsizligiň iň soňky derejesine getirdi. Ykdysady ösüş durdy, manat konwertasiýasy ýatyryldy. Bu türkmen režiminiň gutarandygynyň subutnamasydyr. Gurbanguly Berdimuhamedow prezidentlik wezipesini dolandyrmany düýbünden başaranok. Ol Türkmenistanyň gaznasyny talamany dowam edýär, bikanunçylyga ýol berýär. Şol sebäpden ol prezidentlik wezipesinden çekilmelidir. Buny talap edip biljek kim? Ol biziň halkymyz. Çünki Türkmenistan döwleti türkmen halkyndan ybaratdyr. Ol türkmen halky öz isleg-arzyny aýdybam biler, sesem berip biler we hökümediň işi başarmaýandygyny aýtmana-da hukugy bardyr, köçä çykmana-da hukugy bardyr. Hä, sebäp näme diýeňde, şu wagtky ýagdaýda işsizlik, aýlyk ýok, açlyk, kösenç dowam edip durka, halk näme iş edip bilýär? Diňe köçä çykyp paýyş edip bilýär. Hawa, köçä çykyp ýagdaýyny aýdyp bilýär, gygyryp dünýä aýdyp bilýär, dünýä ýaý edip bilýär şo ýagdaýyny. Sebäbi içginde mesele çözlenok, prezident çözenok. Diýmek näme iş etmeli, arzyňy dünýä ýaý etmeli. Olam köpçülik bolanda şo köçä çykylýar. Şo hemme ýerde, hemme ýurtlardadyr şeýle şol. Köçä çykylýar, köçä çykyp jaý edilýär. Şo döwletiň häkimiýetleri işini başaranok. Hawa, şo işden gitsin, bize başga häkimiýet gerek, bize başga döwlet dolandyrýan adamlar gerek, biziň bize iş gerek, bize aýlyk-günlük gerek diýip, şony aýtmana haky bar, hukugy bar halkyň. Indi şuda şu wagt Türkmenistana gerek şu zatlar. Halk öz azatlygy üçin göreşýändigini subut etmese, onda režim ýurdy talamasyny dowam eder. Diňe şu sebäpden şu wagta çenli türkmen režimi saklanyp gelýär. Bir agyz Talyban we Awganistan barada. Dogrusyny aýtsak, şol ýurduň serhet ýaka bölgelerindäki welaýatlarda millionlarça türkmen ýaşaýar. Şonuň üçin şol territoriýa Awganistan Türküstan diýilýär we şu wagta çenli häkimiýetler bu ýerde ýaşaýan halkyň ykbalyna hiç üns bermedi. Ol ýerde mekdep, hassahana we beýleki sosial organlary işlemeýär. Şonuň üçin biziň Owganystanda ýaşaýan türkmen doganlarymyz kösenýär. Olaryň üstüne Talyban çozup, elindäki malyny we emlägini talaýar. Şu sebäpden ýerli ýerden türkmen ýigitleri otrýad-otrýad bolup halky duşmandan goraýarlar. Soňky otuz ýylyň içinde Türkmenistan häkimiýeti Owganystandaky doganlarymyza hiç bir ýeterlik kömek etmedi. Ýöne gözboýa çülge edýärler. Na pomidor ugradýarlar ýa şoňa meňzeş zat ugradýarlar, olam ýolda çüýreýämi, akýamy bellisi ýok, ýa Talyban alýamy. Her ýyl Amberýa joşup birnäçe maşgala öýsüz-öwzarsyz galýar. Emma iki tarapdan häkim iki tarapyň häkimiýetde türkmenlere kömek etmedi. Indi Talyban Türkmenistana çozarmy? Sorag. Diýen jogaba sorag olar özbaşdak çozmaz. Eger diktator Berdimuhamedow agalaryndan, goşa dyrnak içinde, goşa dyrnak içinde, agalaryndan haýyş eden wagtynda çozar. Bu nämä gerek? Berdimuhamedow häkimiýeti eline